Selâm aleyküm, men öz işimni qartanamnıñ tarihına bağışladım. Mana meraqlı olğan yeñ qapaqlarını ögrendim.
Bu eñ qapaqlar menim anemden qaldı. Onıñ bile anteri bar edi, qızım. Men pek aves eterdim balaban olıp kiymeye, lekin qısmet olmadı. Amma bu eñ hapaqlar men men i eta er vaqıt oynardim, onun içün bular menim çantama edi. Sürgünlük vaqtında çantamnen barabar bular bardar Uzbekistanğa. Şimdi avesligim özüme niyet ettigim olmadı, lekin torunıma hısmet etse, bule anter Tiktirip kiydiririm toyuna dep aves etkendim. Niyedimize yettik, balaban qız olup, nişan toyuna qırmızı böyle nağışlanğan anter tiktirip kiydik. Bu eñ qapaqlar Qaldı, onıñ içün buları, qızım, men bağışlayım saña. Bularnı köz bebegi kibi saqla, çünki olar nesilimizniñ tüsüdir, qızım. Sağ oluñız, çoq sağ oluñız.
Men bellesem, bu örnek ya bir qızğa baǵışlanğan bir örnektir. Ne içün desem, çünki bu el qapaqnıñ razmeri, men bellesem, ya da pek nazik apayğa lâyıq ola, ya da, ya da avle ortanca bir qızçıqqa ola. Çünki onıñ örnegi de ölendir, Men bellesem, mında bütün yıl qorçalavnen, qorçalav manası kite. Çünki mına it burun çıqı, töpeden başlasaq, mına it burun çıqıñıñ neleri bar, örnekleri bar. Mına eki dane balaban gül, men bellesem, bu eki büyük qadın, qadınlar, men bellesem, bu belkim anası, qartanası ola. Endi daa bir dane eki de ortanca gül, bu bellesem, belkim tatalar, tatalar manasında kite. Mına eki dane tostomalaq ne örnegi, bu, nasıl aytayım, Urluq, urluq manasında. Ebet, mında men bilmesem, bütün yaş bir qıznıñ yaşayışı körsetilgen. Mına, mında bar da bir dane örnek, etet, örnek, mına, töpede, mı, tırnaçıqlarğa oşağan bir, eto, o da. Saqla örnegidir. Endi orta yerni baqsaq, orta yerde mına üç, üç yapraqlı bir ede, çiçekke oşağan bir örnek. Endi ebet, men bellesem, ştu bu, bu yaş qız. Çünki üç yapraq, odır. Nasıl aytayım sizge, öyle bir boyuq manası o qızğa berilgen. O, ateşten de çıqıp sağ qalsın dep. Ebet, mına tübünden daa bir dane bu örnek, üç köşege oşağan bir örnek. Ebet, bizde onıñ manası yer dep olsaq da olacaq. Amma mında o bölüngen aşada. A bile üç tane tomalaq nesine? U, men bellesem, bunı bugünü yazayım, körseteyim. Böyle eski-eski Quran qapları ise, baqsañız, taparsız bu örnekni. Bu, endi rusça aytayım, bek bilmem edi, Kopyo boginyi Umay, Hranitelniçı jenskogo, domaşnıyo oçega i mladentsov degen, bu bizde tap çoq evel zamandan kelgen örnek, onı bizim halq qulana, çünki onıñ manası da bek kelişe bizim Bizim adetlerimizge mında da oqulanğan. Nu, naz aytayım da, mına bu eki dane yapraçıq deyik, e, biz, mına eki dane tüpeden de, eki dane aşağıdan da yapraçıqlar, o, u da saqlav manası tuta, çünki o, bizge körüne o yapraçıq, ese o, Qılıçnıñ nesi, kak, nedir adı, nu, qılıçqa oşaydı. Deskanı. Da. Nu, da ne aytayım sizge, ebet bu, el qapaq, onıñ tüsüne de çoq şey bağlı, çünki bu tüsü, açıq yeşil tüsü. Bu açıq yeşil tüsü bizde ebet yaş qızlar kiye ediler, qart qadınlar olarnı. Уже tekaran tolu tüşte tiki ediler eti. Aun içün men bildim, bu, skoriye vsevo, eti men bellesem, bu yaş qızlarnıñ şeyidir.
Tek barmaqların körünmek kerek edi, onı bile kiyerder.
Añlaşılğan, pek cülber. Maña qalsa, er bir insan öz qorantanıñ urf-adetlerini bilse, güzel edi.